Minto bwakiire bwairire New Jersey bwakiire naki mogendererete onye gokonyora for the first time amarieta ane nkoroku Penny nyamweya nyaboke inche nyebagete alafu ongwenyie mbane. areta aino onsi buna ayande. Bono seito nyanduche ibere, kwanza timanyeti ng'a ng'o ng'okorwanerera ekerogo are seito oyo omanyete seito aria ntebie ng'a nigo togoakera chikura ii round ii. So, rero ntagete kobaboria riswali erimo, oratebie buna igo obwate emetienyi. ikomi na mbiri, twelve months, okwe. Bare sure ng'a bono iga December ngokwore, December tarehe mo- tarehe selasini na moja gwakwore. Oramanye ng'a December rero January first, omanye ng'a tarehe December thirty first nocha okwe. Internalize egento eke kebeke obongo bwao ime. Eborie ng'a inki orakore tofauti. Inki orakore kere ekeao buna kobua konya ogokora? Gento ki keria kere ekemo otaete okore tofauti? Bono imbwate a very sad story that is happening iga iga emeremo, my two co-workers. abasubati twakorire nabarabwo emeremo have been here for 10 years oyomo omwana oye iga are setu last week ase bare korwa eclub saa tisa chia maambia riria agosoa mwaye akaraswa omotwe mu Liberia na omorwre ore 27 years old oyo no omwana oye first born mosubati onde nere twakorire nere emiaka eyio natebire omwana oye first born. On Monday morning, omwana oria 24 years old akaboka, akarora ng'aki omwana oyo anyorwa koboka iga, agachia komo- ko- ko- kong'ota egesieri omwana tari ko- koigwera gesieri. Akaenda ekio are gokora agateba buna oche buna abana aba banchete korara, akaenderera ekio are gokora. Ah akarora chinsa chiaetanire. akaenda gokong'onta egesieri. Ogochia gokong'onta egesieri okonyora ng'a omwana oria tari getanda. Agochia gosuguma omo- omo- omorango iga, omwana inse are, akwete, on monday. Mosubati oyo anyorete omwana oye akwete, twenty four years old. Omwana oyo oyo okwete, na omosani bwa omwana one, they go to the same school, naende oroche buna abana ba Africa bagocha ba- bamanyana. So, ntobwate amatanga ya. abana aba Africa baito babere, imagine eh, ng'a egento kegotebia buna mambia togocha koboka, gose egento kegotebia ng'a ewiki egocha togocha koboka, egento nkere orakore tofauti, ebe ore risuari ere, onye kobwate abana, noma noma nomanyete ng'a ng'aki abana aba bakoba, ing'ogocha koa abana aba. Egento kende naroche. Recently nare go check chi bank account chiane ndore gose nindigete next of kin, nkanyora chi account chinde nchibwati next of kin. Imagine ng'onye kobwate chibesa obegete ase gete, torigeti onde next of kin, ekero ogokwaba echikoba echikoegwa eserikali, onye tobwati next of kin, gose onye onde tabwati enchera yogo communicate naye. Eborie. orakumambia, which abande baito ntori gocha gokora omwaka oyo, abande baito ntori gocha gokora motienyi oyo. kajoro am sorry I did a English version I was doing a Kisii version unfortunately that's why.

ekere gocha amang'ana y'amakweri, okonyora ng'a intwe tari koba corrected. Okonyora ng'a onde taiyo otagete agotebie ng'aki actually one day nocha okwa. Rituko rinde nocha obe toiyo igaa, ng'aki abana bao bakoba. Naende ntarebe egento nkere kiarenge obongo bwane ime natari togokwana, mono mono amachuma. Amachuma, abasacha baito baria momenyete chinse chia isiko gose momenyeti nka. Abange baino mwagorire amaremo, abange baino mwaagachire chinyomba, abande baino mwaagachire chigoroba. Musa konotice abana baria baruete emechie omochie oagachire, abange mbari gokora kende, lakini abana abamura abange baruete obotaka ime bachire ng'umbu, bachire gose ng'ai bakare, mokwagacha sana, tiga mbatebie egento ekemo, bokong'umba oyio bwokwagacha chigoroba, lakini ntari tomanye ase twaikire bono iga, onye kobwate a hundred thousand.

Tiga koira chibesi chiao chionsi bikwagacha chikoroba in Kenya. Koroba chiri nichigocha gogokonya onye kobwate chibesa oko invest, beka fifty fifty, diversify. Onye kwarwete obotaka ime kore kwagacha koorokia epointi, orokia epointi bwango kora. Enchara eria kwabwate ng'a mwachaire, ng'a mama omino achaire, tata omino achaire, ng'a mwarenge abataka, erang'ei nyekore. Lakini kora half and half, tobasa koira chibesa chiao chionsi pi okore ki? Ochia kobeka ase ase amagacho, otown bwekonyere. Abanto aba ngento bancheti gotebiwa ng'a ki gento gete, okore igo okore iga. Iroka amang'ana y'amaremo. Ebiina mbirenga bire kotini y'amaremo because abaibori baito bangete gotegerera. Abanto abariri bakwanga gotegerera advice. Abanto abaria abange abariri baba mbatagete koegwa koegwa feedback. Buna bono tobatebia ng'a amachuma tiga konya koira chibesa chionsi pi gochia Kenya ko invest chibest chionsi pi gokorwa ara iga iga chibesa echi buna ogwakana enyomba. Naende bono iga nabatebia moise onde. Omosani one nare bono igo omogere orwarete, omochango tomochangerete bono iga aka ne enyomba because naende tagorete life insurance eria ere na benefits. Mbuya ogore insurance ere na life living benefits kokorwara tari ng'a ya death yoka, kokorwara bagoakanere enyomba. Abange baito ntotageti korwa usiku magoso. Abange baito onto taeti gotebia buna ng'aki, yaya iga mbu bogocha. Abanto abariri bako bako ekero kwabatebirie obo obomaene, ebagochaka go adjust bachaka be bekore ng'a bono egento keria kwabatebia naye ore wrong, bagoonchorera eh, bagoonchorera obomaene boria mbatageti bo bamanye ng'a nobomaene kwabatebia ng'a tiga kwagacha chikoroba Kenya. Tiga gochia korusia abanto Kenya konyuoma abakungu korwa Kenya tiga koumera omosubati eintaneti ogende omonyuome yaani barore ng'a bono ng'na bakoroka omobe naende abanto batari gotegerera abanto bakoroka foolish barabwo mbanye koba wrong tokobatebi ng'a genda orike ewil tokobatebi ng'a yaya tiga ko invest chibesa chionsi biesabe very very defensive mbatagete barusigwe magoso. Abanto abange ebatagete babekerere abanto bande ng'a onye tari penina, onye tari mama, onye tari tata, ekero okobatebia buna ng'aki beka enyomba yao in order. Bamanya korwa ororo ba create eproblem etarengeo obokong'u bwabo obonene kobua buna bwarenge, ba shift aye kwabarangeria buna ng'aki. Yaya, beka enyomba yao ime ode aye obwate abakungu babere. Yaya, beka enyomba eye yao ime ode onye kobwate abakungu batato, baoncho bagoonchorera bakobekera egento keria bono bagotebia ng'a naye obwate amogoso. Ng'a inki okonya gokwanera? In fact oche orarigereria abanto baria ogocorrect straight mbagwancheti. Mbataeti koigwa na obomaene nonye na abana bao ekero ogocorrect omwana oo straight. Ebagotebia ng'a mum, if you didn't do this, if you are yaani bono abana abana aba baito buna aba ba America. ekero tokoba bachakire ko make bad choices togochia koba correct bagoteba ng'a you didn't understand me ng'a you yaani baire eblame eria ribaga bago correct eproblem eria bakonyebekerera ba kwarorekana ng'a naye obwate eproblem ba ba aga agaproblem karia gokobateneina ng'aki beka enyomba yago in order gora einsurance twara savings tiga kogora chinyomba chinene tiga kwendi egari otari go afford. Bakeiya ebinto biria bamanya korwa ororo bakobekerera ng'a bono endamwamu ekoriete totageti banto bagenderere. Bamanya korosia obo excuse oboko oboko oboko oboke. Eh, because gwacha kwabatebi nang'a ki gaki, abakenya baito more chinse chia isiko, beka enyomba yao in order. Nabo okorwara, take ownership of your choices. Onde tari gogotebi ng'a ache ebenki yago akobekere amarieta, naye iga abanto bagokoa emeremo. ba- bamanye gochaka koboria ng'a ng'a omanyete nyarebe, because mbarigetie onde. Ribaga ogotegerera ekero omonto akorusirie amagoso, o internalise ng'a ki inki Penny ateba igoro bono oyio ya next of kin. Chimbera, nabo motagete gotindekwa iga, ebina mbirenge abanto bakorwanera iga America emebere, ng'a omonto okure iga iga America. Motindekirwe iga iga ng'a banto bamwabo mbatagete, yaani bono twachaka ebitina, ebitina, ebitina, because omonto oria ekero arenge moyo tataete ko make it clear arangeri mama omwabo, amotebi ng'a mama, inche no ntaete ntinde ku America iga iga ntaete nsambu, mama, inche bono tindi gocha koirana Kenya igaa no ntaete menye, ase eng'encho abana bande no bara. Ontaete embeera yane ebere iga, naende korwa kare ekero omonto kwang'anyire, igo okong'anya kwabere ase ayio. Lakini bono omanyete buna intwe aba immigrants abange, tobegete okogora okomoga iga, okonde Kenya. Lakini tiga mbatebi, kare, kare, abanto bare kong'anya korwa nonya nebuku ase baika barosie that home, onye totageti korosia. this home kabe clear. Tata ang'anyete korwa gesima, agachaka korwa oborimo nyandoche ibere. Ndanywa amache. Ekero tata agora oborimo nyandoche ibere, akachaka koagacha omochie oye. akamanya ng'a chimbeera chiaye na abana baye nobo bagotindekwa nyandoche ibere. Eyio ne standard, onde taiyo omwana bwongo onye ogochia gosira iru gesima, gesima a- aruete oo, gwachire kwagorire oboremo bwao, manya ng'a ng'ai ogotindekwa. Akamanya ekero a- aata oboremo, agaata oboremo agatiga ria ase chimbeera, aba nabo ga kabere barenge abang'aini, my father was one of the greatest men. Banto mbari gotindekwa chinyomba bosi chinyomba bosio, no, airete abwate abana twenty one akaira oboremo ase egete. ekero aretete chisabeya agaata oboremo, akabeka ase chimbeera kera omonto ogokwa obongwenyi atinde kwabu. Egento ntanye komanya ng'aki natebete ng'a ng'okobekwa arari gose onde bwensi agotindekwa ande onsi. Nyasaye karankonye project mbwate ntagete bono nyore chibese because nabo ndaende nchi gotindekwa ororo kobwatekana onye omogaka one nabo arantige gose emotige tindi sure. Igo bono nabo ntagete ng'ende ande onsi. Chimbeera chiri chia chiomochie oria bw'ongwenyi mbeke agafence, in fact mbangete endosi like a nice garden ekoba maintained, chimbeera chia abana baminto, chimbeera chia chia abaibori baito chi chibe maintained eh, nabo okwenyora na inche nimbwate ribaga ororo. Lakini ng'a obegete vision eria ntata, onde taiyo bw'ongwenyi ogochi gotindekwa nyomba isiko, kwarorire? So. Abande baino mogaita ng'a muri gocha gokwa no kera omonto ngokwa are. Bono gogochi gokora ekiya omonto buna amachuma twabatetiri riria mwandamete nkobate ng'a ki? Amachuma muri goesibia abande abang'ina baino basinyire kobamena because ekero mosang'aneti amaru ne chisigara ne esukuma na yaani omonu ngotioka ore nonye nonye gento togwenchoyia omonto ogotioka omonu. Mokamenya kong'onchorera mogateba ng'a inche inde omobe. Igo mogoteena ng'aki yaya, tiga twesibie, intaacha kobamena. Nkorebe oria more ng'aki, mosubati otari intwe akomena. Eproblem yaino ninki? Omonto oria nkomena ninche nkomotebia nyomba buna gaki, esibie, ntarakomena. Lakini aba more isiko iga iga bono Nyasaye atoeire chiplatform echi, abande more abachafu. Amachumba abande mobwate chigoroba lakini more abachafu. Morigosibia maino. Mori koenda morabuse nonye ne chinyomba ase momenyete, amachuma abanto bande nonye ne chinchara, mori koenda moranachwe chinchara chi'amagoro. Amachuma groom yourself, take care of yourself. Kogokora emeremo omosacha, rosie rituko okoenda kwanyora e hair cut buya iga, omosacha rosie rituko okoenda kwagora chianga chinge, abuse enyomba yago chianga chinchafu beka isiko. Onye kobwate abana, rika ewill. Onye kobwate abana gore life insurance tiga gotiga abana bao kwarwete gianchere okareta abana America omenye gokuga iga America omenye gotiga abana bao bagosoe welfare. Abana aba gose ngocha gosoa bare welfare because ba minto ntotaeti kwebanga. Inki gekorera totageti totatageti kwebanga? Mh, moigwete? Abagusii rero ngokwanera, eh, totaeti kobeka nyomba yago in order, igo motagete moku motiga abanto bachandegete isiko abanto bao ng'a ng'a tokore iga tokore iga why? Gese ikaransa one day obeke enyomba yago in order, ikaransa one day na omong'ina oo obeke e- enyomba yago in order, onye kore single beka enyomba yago in order, eh. Onye na abana toiborerete iga iga America. Nonya inche noyomo obo buna ngokwana iga, tindagora mbera chiane, I have to do it in the next one month, na na proscastinate rigo nkonyora goteba iga nkobeka ande nkobeka ande chimbera, nkoenda ande kogora tindagora, nganeti koenda ngore eploti ya chimbera esita, ase emiaka yane nonye bono nanga anyorire. Abande bono tokorengeria ng'a gaki buna akogora chimbera iga buna buna omonto agokwa, nabo omonto agokwa, nabo okogora iga next week. omonto akwe, lakini notagora lasima tokutwe enswe nki egekoera tokoba in denial naende abana aba tobwate naende abande mwarenge koenda chiclub abanto mbare buna intwe tware gotara botuko tware konchwa esigara tware koenda ebirabu twanchete night life riria kare twachete america tware koenda ebirabu bunduki nchiarenge nyiinge buna bono bono abana aba kenya boka babwate chibunduki omwana ogo akoenda araswe amang'ana ayio aye like there is nothing you can do. Omwana oyo akonywa amarwa anywe alcohol poisoning amang'ana ayio ere. Abana bande na na na namariogo bakonywa cocaine. I mean ki orakore? Let us be realistic. Inki orakore omwana ogo goika odecide ng'a nyansi onga okomoira, nyandoche ibere okomoira, ng'ai ogochi gotindeka omwana oyo, you have to think about these things. Tiga koboa oshare away. kogokwa kwamenye gotigera abanto a lot of problems. Bande motaeti morosuguma gosa motebigu buna yaya get your houses in order. Oroche omosacha arusie chibesa iga iga America omosacha obwate abana aiborerete ema agende agache egoroba, egoroba chigoroba chigoroba matuko make egotokirete ng'a oo oria oakire ense. Egorobi eria tanye koenda arike bana aba baye, ng'aki abana aba abameri kotanye koira Kenya, bagocha koenda bachie korosia egorobi eyio ebe chibese. Bana aba nkwanye, bana abande moiborerete abana America aa, bare chicitizen nonye passport mobwati. Abande ba abaibori baino bakure batanye korera bana baino. Abande mwachete iga iga America mobwate chigreen card, imanye koirana morore abaibori baino. Yaani gaki mbikoneki. ki'ebiminto baminto. Abande mokoira abaibo abana baino bachie gotindeka nyoko na iso, ekero ochie koira abana bao bachie koumera grandma na grandpa embeera ime. Mokoira abana baino amatanga lakini riria abana bare moyo motagete koira abana Kenya. Chinyomba mogorete chinene, chigari mokoenda chinene, chisneakers mogorete yaani. All ebinto ebi chipriorities echi tugutire, inki ekogera okoganya mama omino akwe, omenye konyora riori time off, ogende ochie komotindeka. Tokoenda emeremo buna aba more iga iga America ntobwate egento gekorokwa FMLA, riria mama omino arwarete, ogende egekorokwa family family leave, ogende ase emeremo yago, eyio ne e leave okoegwa okorenda abaibori ba abana bao, otebie abanto bemeremo ng'a mama arwarete, ogende orore mama omino, oire abana abwo. Chibesi chi'emechango moganyete erinde tobachangere moirere abana amatango bachikorera ng'ina kore embeera ime, bachikorera ng'ina kore esanduki ime, bachikorera as'okoro yabo esanduki ime. Abande baino mwanye koira abana baino barore bosubati bamino bamura bamino, efuture y'abana aba bao ba America igaa orakwa ng'aki abana aba bao barabe. Nomaete ng'a noire abana bao Kenya bamanye chianti chiabo, chiango chiabo chikonye abana abo. Ng'ogocha gokonya abana aba bao koni chigoroba echi chiao. Ng'a ogocha gokonya abana abao okorora oboremo bwao, onye nkwanye kobaira bamanye chiansi chiabo. Naende ngokwana ase experience, abana bane baiboreire iga, lakini mbamanyete oboremo bwabo mbore Kenya. Ekero kwagorire eplot, kwairire abana bao kwabatebirie ng'a eplot eye neyao. Ebinto ebi ng'a ogotigera, amaremo aria ogorete na amarieta ya mosubati omino india agocha goonchoka abana bao baegwe. Minto, ebori ebinto ebi buya sana. Tiga ntigere abwo, Nyasae abasesenie. Riswali ntaete kwigora rero ng'a oramanye ng'a obwate 12 months okwe inki orakore tofauti. Onye kobwate chibesa eaccount noo updateti ng'a ki? Ng'ai chibesa echi chigochia? Onye kobwate oboremo noo atete oboremo bu- betereria abaibori baino babatera oboremo ki bare moyo. Tiga koganya abaibori baino bakwe momanye korora omochaka goata oboremo. Ekero naigete iga iga America nare gokora emeremo buna eHome Health Aid, Egento egetang'ani amaroba mbwate nare korikera tata nachete nka understand ng'a gotware will gose komanya ekio otaete kebe ekero gwakure negento ekenene. Ngachaka korikera tata amarobe ng'a tata banga minto, tata banga abana aba bao tari bonsi banchaine, tata abana aba bao mbare ororo kogokwa ntogokwana naende nobomaene gese tata aku bana bande ntori gokwana nabo naende ntobangeti gokwana because nki mogokwana bakwangete ng'ina akwangete eh. Inki okonya kochandekera nabanto batagwancheti gese rigia abanto nonye nabasani bagwanchete? Onya gosugurika nabo. Abanto bagwanchete tigosaria chinsa chiabo. Tata akaba omonto omuya akabeka enyomba yaye in order. Tata akwete agatinde Queen Peace, mwana bwongwa onya onde onde taiyo okare kotini. Onde taiyo okoba ori boremo. Bono abamura na na abana abaiseke bongwa enywo bono ne chinyomba chiabo bakobanga. Ase ki? Ase eng'encho tata aseteti egesambo ekio ng'a tiga mbange enyomba eye ng'ata amaremo aye chinyomba echi chionsi nonye narara. Tintugo onde gakonya koenda kotini, ng'ai okorwa chibesa okoenda kotini? Egento egesinini mbuya oakane chibese oborimo bwatwe, koganya kobua koganya kero tata akure ng'a bono abanto bongwenyini kotini bare no! Put your house in order nabo okoenda mambia otebiwe buna bono igo obwate six months, nabo okoenda mambia otebiwe ng'a bono igo obwate one year, nabo okoenda mambia oruge iga enyo egari egoake.

views, nokonyora omonto ago viewete babeke commercial iga aria, bagotomera chibesa. So, onye gogo support na inche ningo support Nyasae oyio.